Insellmulkom u nistidnukom Għal dal-programm tal-Front Martin il-Qumu u tas-CNI. Illum għandna mistieden speċjali, is-Sur George Saliba, li għandu esperjenza twila fil-kamp diplomatiku. Kien ambaxxatur ta' Malta diversi pajjiżi u għalhekk jista' jgħidilna mill-esperjenza tiegħu kif niffurmaw l-idejat permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni li jimpressjonawna b'aħbarijiet li jistgħu jkunu veri u jista' jkunu foloz u l-poplu diffiċli biex jagħraf x'inhu falz u x'inhu veru għax illum il-mezzi tal-komunikazzjoni, l-internet, television, il-ġurnali, ir-radjo, għandhom piż kbir fil-kif il-poplu jaħsibha għax jimpressjonaw ħafna lill-poplu. Jiena se nħalli lil sieħbi George Saliba ħalli ifissrilna x'differenzi hemm bejn il-verità u r-realtà imħabba l-effett tal-mezzi tal-propaganda. Eh, grazzi tal-invit biex nifu sehem f'dal-programm. Eh, dan huwa suġġett li li interessani ħafna kif il-medja kif qed tinti, il-television, il-gazzetti, il-radio, Ituk storja u jpinġu b'mod illi inti jurik realtà meta fil-fatt ma tkun realtà xejn jew inkella tkun realtà imma ma tkunx realtà li qed ipinġulek kif inhi. Tkun xi ftit differenti. U bħal eżempju kienet b'kumbinazzjoni dil-ġimgħa kont qiegħed xi mkien, kelli ħin noqgħod naqra ftit, għedt ħa nixtri magazine fuq foreign affairs li hija speċi l-linja tiegħi. Magazzin Amerikan, magazzin meqjus bħala biex ngħidlek l-aqwa magazzin ta' foreign affairs mhux fl-Amerika biss imma għandu reputazzjoni tajba ħafna u xtrajt sib l-aħħar edizzjoni ta' dal-magazzin. Ħattara naqra il-cover ta' dal-magazzin. Dan huwa il-Foreign Affairs, l-aħħar issue tal-Foreign Affairs, l-aħħar xar tal-Foreign Affairs. Issa inti jekk tara din l-istampa Trid tinnota illi l-background kollu tal-istampa huwa aħmar. U għaliex aħmar? Għaliex bl-Ingliż, kif tafu intom, jgħidu you see red. You see red jiġifieri xi ħaġa li tirrabjak. Il-barri joloħ il-pavaljun aħmar u jmur għalih. Għax irrabjah. Mela xi ħaġa di illi diġà hija negattiva għax qed tirrabjak. U fil-faċċata li urejtkom hawn ħamsa ħames personaġġi. Il-messaġġi ma jkunux kultant daqshekk ċari, il-messaġġi huma sublimi, huma moħbija, imma hemm qegħdin U jekk inti tara dal-ħamsa min-nies, li kieku tista' ġġibhom close up, u tara l-ħamsa min-nies, l-ebda wieħed minnhom ma jitbissem fl-istampa. Ara possibbli minn ħamsa min-nies inti ma ssibx wieħed minnhom għal qas wieħed li għandu tbissima. Jekk intom tiftakru fi żmien fi żmien ta' Obama, kull ritratt li ġibu ta' Obama jitbissem, jitħaq. Għaliex? Għaliex id-daħqa hija simpatija. Tiġbdek. Jekk inti bniedem tarah dejjem bniedem serju, ma tantx għandek ġibda lejn daw lejn dal-persuna. Dal-ħamsa min-nies li urejtkom huma il-President tal-Filippini, il-President tal-Ungerija, il-President taċ-Ċina, il-President tat-Turkija Erdogan u l-President Putin tar-Russja. Ħamsa min-nies illi qegħdin b'xi mod jew ieħor ma jaqblux mal-politika Amerikana jew qegħdin ikunu ta' tfixkil fl-idea tas-supremazija Amerikana Putin kulħadd jaf l-Amerikani ma tantx iniżżluh għaliex Putin irid jerġa' jpoġġi r-Russja f'ċertu jafu li r-Russja ma għandhiex il-poter li għandha l-Amerika, imma jrid li r-Russja jerġa' jkollha għall-inqas il-kelma tagħha fil-qasam internazzjonali jkollu saħħa. Erdogan nafu li għandu problemi kbjar mal-Amerika, man-NATO, xtara missili dal-aħħar sistema ta' missili mir-Russja u l-Amerikani li kienu kważi lesti li jagħmlulu s-sanctions tal-li xtrom għax ma ridux jixtrihom u qallhom jiena ħanibqa' għaddej. Iċ-Ċina hija l-għadu l-kbir tal-Amerika tal-futur Jiġifieri dawn huma kollha mbagħad pinġuti b'mod negattiv l-istampa waħedha, l-istampa waħedha turik x'inhi din x'inhi l-idea tagħha u inti meta tibda taqra l-artiklu fuq kull wieħed minnhom, inti meta taqra artiklu, l-iktar ħaġa importanti illi trid tinnota huma l-aġġettivi li jintużaw f'dak l-artiklu jew biex jiddeskrivu xi ħadd. Jekk inti tgħid despot mod, jekk inti tgħid ruler mod ieħor, jekk inti tgħid eh, head of government, kap ta' stat, mod ieħor. Mela inti, il-kelma, id-deskrizzjoni tal-bniedem hija diġà xi ħaġa li qed ittik idea x'inhuma l-intenzjonijiet, x'inhuma l-views ta' min qiegħed jikteb l-artiklu. U inti ma tistax taqra u ma tistax tisma' Mingħajr ma tanalizza jiena dak il-messaġġ li speċi li rrid noħroġ minn dal-programm illi nisimgħu naqraw tajjeb li tisma' tajjeb li taqra u tisma' u taqra kemm tista' minn aspetti differenti, minn stazzjonijiet differenti, minn media differenti. Imma waqt li qed taqra, waqt li qed tistudja, trid tinnota dat-tip ta' affarijiet. Pereżempju, ħa naqralek paragrafu wieħed għax ma rridx intawwal ħafna fuq Putin. Eh, kmieni da qiegħda bl-Ingliż, kmieni da sajf kellu boastful interview, diġà boastful. Mela diġà l-impressjoni li da boastful, boastful mhix xi ħaġa sabiħa, boastful hija xi ħaġa min joqgħod jiftaħar bih innifsu. mhux simpatku huwa antipatku mela minn hemmhekk diġà għandek tik daqqa li qed tgħidlek Putin huwa boastful. Issa, fejn hu ċelebra il-waqa tal-liberalizmu tal-punent u qal li mhuwiex iktar possibbli li jibqa' sejjer kif inhu. U Putin Wieġeb bla eżitazzjoni, bla mal-ewwel, meta saqsewh liema l-iktar leader fid-dinja li jammira. U qallhom Peter the Great. He replied Peter the Great. U tal-Financial Times, l-editur li kien qed jintervistah qallu, Imma Peter the Great mejjet. U Putin wieġbu u qallu, Peter the Great jibqa' jgħix sakemm il-kawża tiegħu tibqa' ħajja. Issa, mela da ħaduha bi kbira għax semma' 'l Peter the Great li huwa mejjet. Issa li kieku min janalizza dal-artiklu u min jara l-għeġġa tal-paragrafu, jgħid imma Kristu mhux mejjet? Mejjet qabel Peter the Great, allura Kristu għax mejjet elfejn sen ilu ma joġda. Da, da, da eh, li wieħed irid joqgħod attent. Eh, di l-istess ġifieri bħalissa għandna di kriżi serja ħafna fuq din kwistjoni tal-attakk bid-drones fuq ir-raffineriji fis-Saudi Arabja. Ilbieraħ Franza, il-Ġermanja, l-Ingilterra ħarġu biex ngħid hekk stqarrija fejn qed iwaħħlu fl-Iran. Però, però, ma ġabu l-ebda prova illi dal-Iran Għamluh da, qed jgħidu li għamluh il-Yemenis, il-Houthi li qed jiġġieldu gwerra ċivili fil-Yemen fejn qegħdin jiġu attakkati u maqtulin nies mis-Sawdi u mill-Emirati bl-għajnuna tal-Ingliżi u ta' Amerikani fejn qed attakkaw skejjel, sptarijiet, ma nafx kemm il-elf ruħ innoċenti mietu ġol-Jemen. Il-Jemen huwa l-ifqar pajjiż fid-dinja Arbija. L-ifqar wieħed qed jiġi attakkat mill-iktar pajjiżi sinjuri fid-dinja Għarbija, is-Sawdi Arabja u l-Emirati, flimkien ma' xi pajjiżi oħra minn pajjiżi Għarab, bl-għajnuna tal-Ingliżi u l-Amerikani. U dawn biex jiddefendu ruħhom, biex juru li għandhom kapaċitajiet tagħhom, qed jattakkaw is-Sawdi Arabja li qed tattakka lilhom. Dan ma jenfasizzawhx U qed jgħidu dawn, Isma', dal-attakk fuq ir-raffinerija u fuq l-istallazzjonijiet taż-żejt fis-Sawdi Arabja sar mill-Iran mingħajr, s'issa, mingħajr ma ħarġet l-ebda investigazzjoni, l-ebda prova, imma hemmhekk turik kif taħdem il-media. Jiena niftakar, tiftakru intom ukoll semmiha illi huma qed jara programm, illi ftit snin ilu kien hemm dak il-famuż ajruplan li twaqqa' fuq l-Ukraina. U jien kont qed nara l-BBC. U fil-BBC min kien qed jippreżenta l-programm qal mela da hemm tliet xenarji. li seta' ġara dan, jew waqqgħuh ir-Russi, jew waqqgħuh l-Ukrain, dawk tal-Ukraina li qed jiġġieldu kontra il-gvern tal-Ukraina, u t-tielet possibbiltà ma semmihiex, illi setgħu waqqgħu bi żball il-forzi tal-Ukrajna dikka ħalliha barra, dikka ma teżistix. U dal affarijiet jiġru il-ħin kollu u mhux illum biss ta' jiġifieri jien niftakar. Meta Malta eh, fis-60s minn għalija jiena eh, jew 70s x'imkien hemm. Konna fis-Security Council. Malta kienet membru tas-Security Council. Kien ġara dak il-famuż inċident meta ajruplan tal-passiġġieri tas-South Korea għadda fuq il-territorju Russu. Ir-Russu sparawlu missila, laqtuh u mietu l-passiġġieri kollha. U fis-Security Council L-Amerika u l-pajjiżi tal-Punent riedu jikkundannaw ir-Russja, dak iż-żmien kienet Russa, kienet għadhem Sovjetika, riedu jattakkaw, riedu jikkundannaw ir-Russa, ir-Russja ta' da l-attentat. U niftakar jiena kemm saret pressjoni fuq il-Gvern Malti biex aħna nivvotaw dir-riżoluzzjoni. U vvotajna dir-riżoluzzjoni. Però, għoxrin sena wara, ħarġet il-verità. U dil-verità li ħarġet ma ħarġitx daqshekk pubblika bħal ma ħarġet l-akkuża. Il-verità kienet illi r-Russi kienu għamlu sistema ġdida missili kontra l-ajruplani. L-Amerikani ridu jittestjawha u qabdu dal-ajruplan biex jgħaddi fuq territorju Russu. u r-Russi kellhom kull dritt li jattakkawh. Imma da ma tissemmi di nota żgħira li isma' hekk kienu l-affarijiet artiklu wieħed u qatt ma qrajt xejn iktar. Jiġifieri daw il- Il-propaganda hija propaganda fina, u l-propaganda fina hija kullimkien u l-ħin kollu. Per eżempju, ħa nsemmi eżempju ieħor. L-Ingilterra bħalissa għaddejja l-konferenza tal-Labour Party. Fl-Ingilterra il-medja u dak li jgħidulu l-establishment huma kollha kontra Corbyn. Corbyn huwa periklu, per eżempju, għas-sigurtà nazzjonali. U għaliex Corbyn huwa periklu għas-sigurtà nazzjonali? Għaliex Corbyn irid inaqqas in-nefqa fuq l-armi. Ma jridx, per eżempju, l-Ingliżi għandhom sistema ta' nuclear weapons ibbażata fuq submarines li għandha bżonn tiġi rinnovata. Corbyn ma jaqbilx magħha din. Ħa tiswihom ħafna flus u dak kif kif jaf kulħadd għal grazzja talla daw il-ħafna armi nukleari wara ċertu żmien isiru obsolit. Mela inti nfaqt miljuni kull darba. Trid terġa' tonfoq miljuni u biljuni, mhux miljuni, biljuni biex Timmodernizza l-armamenti li għandek, meta inti taf li dawn mhux ħa tużhom. Għax alla ħares tużhom. Għax jekk tużhom dik Ingilterra tuża waslet fi stadju li tuża s-sistema nukleari tagħha. Min hu l-għadu tal-Ingilterra li jista' jattakka l-Ingilterra bil-missili nukleari? Huwa r-Russja. u jispiċċaw ikissru 'l xulxin. Jiġifieri dawn isiru u dal-infiq isir għall-grazzja t'Alla ngħid jien, għal xejn. Imma importanti, għaliex importanti? Importanti għaliex min jipproduċu min hu involut fi kwalinkwe business li għandu x'jaqsam mal-armamenti huwa sinjur kbir. Il-business tal-armamenti huwa naħseb jien l-ikbar business li jeżisti fid-dinja. U tant huma b'saħħithom, tant għandhom flus daw, illi daw jikkontrollaw il-gvernijiet. Jikkontrollaw xisir, jikkontrollaw il-membri tal-parlament, jikkontrollaw il-gazetti, jikkontrollaw il-radijiet, jikkontrollaw kollox. U il-kontroll tal-medja, dejjem qiegħed jaqgħu inqas f'inqas idejn ta' nies, jiġifieri inti qed il-kontroll tal-media dejjem qiegħed jinġemm iktar f'idejn ftit idejn. U ftit idejn li huma iktar marbutin ma l-armamenti. Pero ħana ġew niġu għal Corbyn. Mela Corbyn l-ewwel waħlu ilu illi huwa periklu nazzjonali. theddida għas-sigurtà nazzjonali. Ma qabditx din. Ma qabditx. X'ippruvaw? Waħda mill-iktar armi li jużaw illum biex jattakkaw bniedem, biex jattakkaw persuna, huwa li huwa antisemitiku. Issa Corbyn mhuwiex antisemitiku, imma hekk qed jattakkawh. Hekk qed jattakkawh u qed jgħidu illi Corbyn huwa kontra kontra s-semi kontra għaw is-semi għaw kontra s-semitiżmu, kontra Corbyn mhuwiex antisemitku, però kontra il-policy ta' Izrael vizavi il-Palestina. Inti ma tistax tkun Soċjalist, bniedem li temmen f'ċertu prinċipji u taċċetta dak li qed isir mal-Palestinjani f'Iżrael. Allura jippruvaw, infatti kien hemm organizzazzjonijiet Żjonisti li ppruvaw jgħaddu riżoluzzjoni anka fil-United Nations illi min jattakka l-Iżrael huwa huwa antisemita. Ma għaddietx di għaliex hija hija ma treġġix. Ma treġġix. Inti qed tgħid għall-Iżrael, tattakka l-Iżrael qiegħed, mhux qed tattakka lil Lhud. Jiena li kelli eh, x-xorti jew l-isfortuna li nżur Auschwitz. Naf minn xi xaddew il-Lhud. Napprezza l-istorja tagħhom, napprezza li daw sofrew, imma ma jfassirx li għas sofrew huma U batew huma jien ma nistax nikkritika l-policy tagħhom fuq il-Palestina meta dawn il-Palestin lill-Palestinjani qed jittrattawhom bil-mod li qed jittrattawhom. Allura jekk inti tattakka il-Palestinja, jekk inti tattakka lil Iżrael fuq il-kwistjoni tal-Palestina, iwaħħlulek fuq il-gazzetti fuq ir-radju, fuq mezzi tax-xandir, antisemita, antisemita, antisemita. U di teħel, għax il-lobby ta' zjonisti hija lobby qawwija. Kullimkien fl-Ingilterra, fl-Amerika, u Jekk jinnexxilhom iwaħħlulek din it-timbru, tispiċċa illi tispiċċa illi jeqirduk mill-ħajja politika jekk iwaħħlulek da it-timbru. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi il-propaganda illi il-ħin kollu jtambru fuq l-istess ħaġa tagħmel effett fil-fatt fuq dil-biċċa xogħol ta' zjonizmu Kien hemm xi ħadd, xi tliet eh, researchers, għamlu studju ħajjaraw fil-fatt għax huma qed jgħidu li l-Labor Party huwa antisemita illi terz tal-Labor Party tal-membri huma antisemiti. Meta fil-fatt dawn għamlu research, iltaqgħu ma' nies fil-Labour Party, saqsew in-nies, sabu, sabu, illi filwaqt illi fuq il-gazzetti qed jgħidu illi terz, 30 fil-mija huma tal-Labour Party supporters, membri, huma antisemiti, fl-istudju sabu li inqas minn wieħed fil-mija huma antisemiti, imma dan l-istudju jkun sar f'ċirku u ma jingħatax prominenza. Ma jina, allura, in-nies li tkun qrat, l-ewwel li tkun qrat, illi Labour Party antisemita, illi terz tan-nies tal-Labour Party huma kontra l-lut, għax dak li tfisser kontra l-lut, antisemita li inti kontra l-lut. Meta fil-fatt mhuwiex hekk. Imma kif imbagħad inti wara li wara illi ħarġu dal-messaġġi kollha kontinwi isma' il-Labour Party antisemita, il-Labour Party kontra l-lut, kontra l-lut, il-Labour Party kontra l-lut. Kif imbagħad wara da il-bombardament kollu Minn kull angolu, minn kull qasam tal-press, tal-media fl-Ingilterra, kif f'daqqa waħda mbagħad inti jirnexxilek, għandek sforz kbir, għax inti l-ewwel l-ewwel l-ewwel attakk li jsir biex ngħid hekk huwa l-iktar attakk illi huwa effettiv. U iktar faċli inti illi tattakka lil xi ħadd xi ħaġa milli dak li jkun jiddefendi ruħu. Għax li attakkajtu inti u ħarġet ma' kulħadd da jiġru jiġifieri l-każijiet kullimkien u l-ħin kollu. Li bniedem jgħid xi ħaġa, teħel ma' dak il-bniedem, ħalli mbagħad imur il-qorti u jirranġa u joħroġ liberat, joħroġ li mhux veru, imma dik li toħroġ li mhux veru m'għandix is-saħħa ma tkunx imxiet, da kun imxiet l-ewwel akkuża kontra A jew kontra B, dik tibqa' waħla miegħu. Alla volja irid joqgħod jispjega da wara li isma' jiena mort il-qorti għaddejt u mu veru xejda li qalu. Imma fil-mentalità jiġifieri jien il-messaġġ huwa isma' aqra aqra kollox Però oqgħod attent. U l-iktar li trid toqgħod attent, l-iktar li trid toqgħod attent huwa u li tinduna x'inhu l-artiklu minn fejn ġej huma l-aġġettivi li jintużaw. L-aġġettivi huma dak li jiddeskrivi il xi ħadd. Mela jekk jiena ngħid da huwa bniedem li ma jitħaqx, Diġà qed impiġġih b'ċertu mod u kif qed fil-bidu. Inti meta tara ritratt eh, mur fil-passat u tara ritratti ta' Obama, Obama dejjem jitbissem. Qatt ma jġibuh f'ritratt irrabjat, qatt ma rrabja da fit snin tal-White House. Ir-rabja naħseb kellu kellu ma' min jirrabja, imma qatt ma jġibuh hekk, iġibuh dejjem bi tbissima. U dawn huma da huma kif il-medja tuża ftit ilu kien hemm xi ħaġa simili fuq dal-Papa, għax dal-Papa dejjem jitbissem, Papa Franġisku, taf li fil-Vatikan hemm nies li huma kontrih, U ħarġu ritratt, dak biss kull ma ħarġu, rittatt tal-Papa rrabjat, biex juru li l-Papa mhux dejjem jitbissem, il-Papa jirrabja wkoll. Il-Papa, għax kienet, ġifieri taf li fil-Vatikan hemm din naqra din naqra kwistjoni, ġifieri il-messaġġ huwa aqraw, segwu, però Irridu nanalizzaw dak li qed naqraw.
Dana huwa importanti ħafna li li qal sieħbi George Saliba anki f'kwistjonijiet tal-mument li jortuna viċin. U nieħdu eżempju sempliċi. Il-kwistjoni li hemm illum bej l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. L-Unjoni Ewropea ma jridx li meta toħroġ ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jerġa' jkun hemm id-dwana bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-Irlanda t'Isfel u ma jridx illi fil-fatt dan id-dwala jerġa' eh, jitwaqqaf. Imma jekk wieħed josserva li jekk l-Unjoni Ewropea ma taċċettax dak li qed titlob il-Renju Unit u allura ma jkunx hemm ftehim bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea bilfors se titwaqqaf id-dwana ladarba l-Unjoni Ewropea se timponi t-tariffi u t-taxxi fuq il-prodotti tar-Renju Unit. Mela, il-kwistjoni kollha li hemm illum fuq il-fruntiera tal-Irlanda t'Isfel u tal-Irlanda ta' Fuq, l-Unjoni Ewropea qiegħda hi stess toħloqha billi hi ma tridx taċċetta li wara li l-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea, Il-prodotti tal-Unjoni Ewropea jidħlu fir-Renju Unit mingħajr dazju u l-prodotti tal-Renju Unit jidħlu fil-Unjoni Ewropea mingħajr dazju kif inhuma llum. Min irid illi l-arranġamenti tal-lum dwar il-kummerċ ma jibqgħux isaħħu? Mhux ir-Renju Unit. Anzi, r-Renju Unit qed jiġġieled biex ikompli l-prodotti tiegħu jidħlu fir-Unjoni Ewropea mingħajr dazju, mingħajr tariffi. Imma l-Unjoni Ewropea din ma tridux. U hija l-Unjoni Ewropea stess li qed toħloq il-problema tal-Irlanda, il-famuża kwistjoni tal-backstop. Il-mezzi tal-komunikazzjoni jagħtu tort dejjem lir-Renju Unit li dak li qed jagħmel ir-Renju Unit se jġib jerġa' d-dwana bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-Irlanda t'Isfel. Mentri mhux veru, hija l-politika tal-Unjoni Ewropea li se ġġib dan għax jekk ma jkunx hemm ftehim, awtomatikament Kif se jkun hemm id-dwana bejn l-Ingilterra u r-Renju Unit, bilfors irid ikun hemm id-dwana bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-Irlanda t'Isfel. Issa dan ġibtilkom eżempju biex norikom kemm hu importanti li wieħed mhux jaqra u jaċċetta kull ma jaqra u jisma', imma jipprova jaħseb u jifli fuq dak li jaqra u jara. Il-ħin Ma jippermettinniex li nkomplu. Nirringrazzja lil sieħbi George Saliba għall-kontribuzzjoni tiegħu kbira f'dan il-programm u nirringrazzjakom u nitlobkom tkomplu tisimgħuna kull nhar ta' Ħamis fid-disgħa u nofs. Nfakkarkom, il-programm għandu repetizzjoni s-Sibt fil-ħamsa u nofs u nitlobkom ukoll taraw il-website tal-Front Matin Irqumu u tas-CNI.